Ah, wabvamu ngakuti hedu mapandana mutinohamba mushango umo mutori nemichero yakawanda nemaongororo akadzaremo nenzviru hazvina ndaa gara apapo muzaya muzaya muzaya ndine guhwa ndine guhwa handikoni kugare pashi ndikagara murenje wangu unozonesa unobatwa ngekirembo unoite chiveve ngandikubhire ukagara papo tisaita miruka tisaita miruka ndisadaidzisa maiwe maonine madziro anenzee wakazvizwa here zvikomaichokuda maichokuda apa onini apa nekuti tambuke pagwenga zve maichokuda chokuda ujoni mujoni joni zve onini gaisa wanga wakaenda kwamugondi iwo kuonini mwana wako uyu ausi kuzvizwa nditi wakapetuka zuro wakauya chokuda isu ndonge bhara kupfipfidza ngemukadzi wake uyu mukadzi mukuru mm. mukadzi mukuru mai onini awa anozi mai nhani mwana wavo ndamunyarwa muzita remwana isu ndonge bhara kupfipfidza wakagurwa mirenje ana mirenje shi Mirenje hapana. Kwaiva wakatumirwa ngemukadzi wacho uya newe uri John Muzulu. Akati baba boy tiendai kunyika yenyu kuZimbabwe. Kwakuiswa mubhazi akadaro nemirenje yapora. Kwai wakadaiwo. Kwai kune vanhu vaaitora vaishandisa vaaitora unono vakomana vaaitora kuenda navo anditi unini gore ngegore unouya nemovha. Ndakazvibhuya ndikati gore ngegore munhu unouya nemovha motikari inyowani unomboiona pari mari. Kwai kubeni waitori vanhu vaanotori muno mwakomana arumbwana anoshupika anokwangwaya vane madhigirii vasingashandi muno mabuya vana edu ava kuenda navo kwako vashandisi joni eya kwako vashandisi joni iye vape madhora dhora madhora dhora ena utore mari yeshe sumbudu hmm. Iwe sambudu kwai zvino amene kuti chii chakaitika vantu vana vavanga vaoneka vakupandiwe mwoyo. Amene kuti ndiani wakazviita kwai vakatora saho. Saho yeye kucheka mbiti iya kwai yemagetsi iya inoti zhiririri iya iya. Hmm. Amene kuti mwakamboiona here. Kwai kwakucheka mirenje. Kwai wakatoita lagi ingadai akafa wakakasika kuzoonekwa. kuti orumbiswa kuonini kuchibhedhlera kuchipatara ndo maponero akaita hino mukadzi waaigara naye joni iyoyoyo akati endai kanyi ndichamudini mwaachirema amuchashandi amuchina chiro wakaashirwa ngemukadzi wake wekutanga andiri wayana akadzairi eya unoti kwaye mbuya munoreketa ingatei mwayepo iyazve andiyepi kwaye vakagura mirenje vakacheka vakasahira vakati toda kuona kuti unohamba ngei uchatsika ngei magiya emotikari emotikari dzawaitenga movha dzawaichinjanisa ngesimba redu eya andiyepi unoti kwaye mbuya ingatei mwaya muriyo andiyepi mazwiro andakaita ana ndo emene ah muzaya muzaya ndiuzitika mbuya munonini munorota munoprofita anditi ndaigara ndimbuya ari kumasociety paya ndikati mai chokuda ava vanhu vasingachatekesi nevantu avachachingamudzi vanhu nekuma mihlangano kumarufu avachaendiyo vanodada vanotohamba makadzi akada ngekuti mwana wavo une mari unomujoni joni kubeni unoite mushando wekushandisa vanhu andi ndaizvibhuya ini ndikati inini pane chi pane pfunga apo panonhuhwe chionini chidembwa pane zviri kuitika pamurumbwana uno uyu chokuda mari yake iyi aisi yegapi iyi vanhu vane godo vane godo ndikati o oh, hino handisi hangu kusheka kuti kwai ndiri kudakara kuti kwai chokuda wagurwe mirenje muzaya eh, ana pirivi vachirimwero pirivi uchirimwe momwe hausati waenda uchikora